א גוטן טאג חשוב'ע צוהערער. ווען מען גייט דורך א שוועריגקייט איז דא צוויי געפילן, ס'דא א געפיל אז ס'טוט וויי, ס'איז, מ'האט ווייטאג, ווי מ'זאגט אויף ענגליש מ'איז אין פעין, אויף דעם וואס מען איז געפינט זיך אין דעם מצב, אויף דעם וואס מען איז נישט אין א רעגולער מצב, און דאס איז סיי ווען מען ליידט בגשמיות און סיי ברחניות, מען וויל נישט זיין דא אויף דער פלאץ, ס'איז דא א פלאץ ווי איך וואלט געוואלט זיין, איך האב זיך געוואלט פילן בעסער, איך האב געוואלט קענען טון מער, און דאס איז א גרויסע ווייטאג, און ס'איז א שטארקע געפיל, אבער דערנאך איז דא א צווייטע געפיל, אז איך בין דא, איך בין דא אויף די פלאץ, איך גיי דורך אט די שוועריקייט, איך האב די נסיון, לאמיך מאכן די בעסטע דערפון, לאמיך זען ווי אזוי דא אין דעם מצב וואס איך בין יעצט קען איך דא ארויסברענגען עפעס א מעלה, און קען זיין אפילו אזא מין מעלה וואס כ'האב נישט געהאט אדער וואס כ'וואלט וואלט נישט געהאט זייענדיג אין די נארמאלע מצב. וויאזוי דארף מען אנקוקן אט די צוויי געפילן? וואס זאגט אונז תורה אין די וויכטיגע פרשה, פרשת ויחי, טרעפט מען א אינטערעסאנטע דין ודברים צווישן יעקב און יוסף. יוסף האט געברענגט זיינע צוויי קינדער אפרים און מנשה, מנשה און אפרים, אז יעקב זאל זיי בענטשן. ער האט אוועקגעשטעלט מנשה ביי די רעכטע האנט פון יעקב און אוועקגעשטעלט אפרים ביי די לינקע האנט פון יעקב. פארוואס? ווייל מנשה איז די בכור, במילא קומט דאס אז יעקב'ס רעכטע האנט זאל גיין אויף מנשה, און אפרים וואס איז די צווייטע קינד זאל האבן די לינקע האנט. יעקב האט נישט מסכים געווען דערצו, און יעקב האט ארומגעדרייט די הענט, סיכל את ידו, ער האט געלייגט די רעכטע האנט אויף אפרים און די לינקע האנט אויף מנשה. יוסף איז נישט געבליבן שטיל, האט מורא געווען דעם טאטן. שימי מנחה על ראשו, לייג די האנט אויף מנשה'ס קאפ, ווייל ער איז דער בכור. האט אים יעקב צוריק געענטפערט, יא, איך ווייס טאקע אז מנשה איז דער בכור, אבער וויסן זאלסטו, אז אפרים וועט נאך זיין גרעסער פון מנשה, און ממילא וויל ער לייגן די רעכטע האנט אויף אפרים און נישט אויף מנשה, און אזוי איז עס טאקע געבליבן. וישם את אפרים לפני מנשה, ער האט געגעבן די ברכה האט ער געזאגט ישמחו אלקים כאפרים וכמנשה. וואס איז פשט דא פון די דין ודברים? יוסף האט געהאט א טעות, ער האט נישט געוואוסט אז אפרים וועט זיין עלטער, וועט זיין גרעסער, און אויב טאקע איז דא א מעלה אין אפרים, איז פארוואס איז ער נישט געבוירן געווארן פאר מנשה? דאס אז א מענטש איז א בכור איז עס נישט סתם ווייל טעכניש איז ער געבוירן געווארן פאר א אנדערע. נאר ס'איז דא אין דעם א מעלה, אויב איז דא א מעלה אויף אפרים איבער מנשה, וואלט אפרים געדארפט זיין די בכור. איז יוסף האט האט דאס געוואוסט, און מיט די מעלה האט ער געהאלטן אז מנשה ער איז די עלטסטע, און ער דארף האבן די ערשטע די בכור די די ברכות, און יעקב האט געזאגט פארקערט אז אפרים איז מער וויכטיג. און למעשה, אז מען זאגט ישמחו אלקים כפרי עמך מנשה מיינט דאס אז דאס איז נוגע פאר יעדן איינעם, יעדע איד זאגט איך ישמחו אלקים כפרי עמך מנשה, דאס הייסט אז ביי יעדע איד איז דא א מעלה פון אפרים איבער מנשה. וואס איז דא? וואס גייט דא פאר? יוסף האט אים נאמען געגעבן מנשה, האט ער געזאגט, פארוואס געב איך אים א נאמען מנשה, כי נשאני אלקים את כל עמלי ואת כל בית אבי, איך האב געהאט א קינד, געב איך אים א נאמען אז איך זאל נישט פארגעסן מיין טאטע און מיין פאן, איך בין געקומען צו א פלאץ וואס נשני מיינט איך קען פארגעסן, איך קען אוועקשפרינגען, פון כל בית סבי און כל עמלי, פון אלעס וואס איך האב געהאט אין ארץ ישראל, ווען איך בין געווען ביים טאטן, ווען איך בין געווען מיט די ברודערס, מיט די הייליגע שבטים, איך בין דא אין מצרים, איך קען דאס אלעס פארגעסן. געב איך א נאמען מנשה, אז מנשה זאל מיך כסדר דערמאנען ווער איך בין, וואס איך בין, אז דא איז נישט מיין פלאץ, איך זאל זיך אלעמאל צוריק בענקען צו פון וואו איך קום. דערנאך האט ער געגעבן א נאמען אפרים, האט ער געזאגט כי הפרני אלקים בארץ אני, דער אייבערשטער האט געמאכט איך זאל זיין פרוכטבאר, איך זאל וואקסן, איך זאל קענען זיך פארמערן דא אין די ארץ אני. דאס הייסט אז דאס זענען די צוויי סארטן עבודות. ס'איז דא א עבודה וואס כסדר בענקט מען זיך אויף צוריק, מען ווייסט פון וואו איך קום, מען ווייסט וואו איך וואלט געוואלט זיין, ס'איז מיר נישט גוט וואו איך בין יעצט. און דערנאך איז דא די צווייטע סארט עבודה וואס דאס איז, דארטן וואו איך בין, דארטן זאל איך פרוכט בארן, דארטן זאל איך זיך פארמערן, דארטן זאל איך אויפטון. יוסף'ס געפיל איז געווען, מנשה איז די בכור, די ערשטע זאך דארף איך געדענקען פון וואו איך קום, אנישט קען איך חס ושלום אינגאנצן פארפאלן ווערן, איך דארף אלעמאל האבן די געפיל, די ווייטאג אז איך בין נישט אין די פלאץ וואו איך וואלט געוואלט זיין, כ'בין נישט אין די מצב ווי כ'וואלט געוואלט זיין, און דערפאר מנשה בן פויעל איז די בכור, ווייל אזוי דארף צו זיין, דאס איז די ערשטע צוגאנג צו עבודת השם, און דאס האט יוסף געטאן צו יעקב, ער איז די בכור, לייג די רעכטע האנט אויף מנשה. האט אים יעקב געזאגט, ביסט גערעכט, ער איז טאקע די בכור, ער איז טאקע די ערשטע, די אנהייב פון די עבודה. אבער דערנאך קומט די צווייטע שלב פון די עבודה, וואס נישט נאר אז דאס איז אויכעט וויכטיג, נאר דאס איז מער וויכטיג. דאס איז די גאנצע תכלית. די גאנצע תכלית הירידה איז אז מען קומט אן צו א פלאץ כדי מען זאל קענען אויפטון פון דארטן. כדי מען זאל קענען פון די פלאץ וואו מען איז אנגעקומען זאל מען דארטן קענען איבערמאכן. ווי די לשון פון שלמה המלך יסרן אור מן החושך, ס'איז דא א מעלה וואס אור וואס קומט פונעם חושך אליינס, אז מען קען איבערדרייען דעם חושך, און די נישט גוטע פלאץ ווי מען געפינט זיך, קען מען דארטן אויפטון, קען מען דארטן מגלה זיין דעם אייבערשטן, מען קען דארטן ברענגען דעם אייבערשטן, איז דאס א מורא'דיגע מורא'דיגע מעלה. חוץ פון דעם אז ס'איז א מעלה אין די פלאץ וואס מען טוט, איז אויך א מעלה אין די איד. די ערשטע מעלה איז אז כדי צו קענען דורך שוויצן מוז מען ארויס ברענגען א געוואלדיגע טיפקייט אין די נשמה. אז נישט קען מען טאקע נישט ארויס ברענגען די מעלה פון דעם פלאץ. מען דארף אריינגיין און אריין קריכן אין אזא טיפקייט וואס מען האט נישט געהאט פארדעם. אבער נאך מער, ס'קומט צו צו די נשמה אזעלכע זאכן וואס מ'האט נישט געהאט פארדעם, נישט נאר אז מ'ברענגט ארויס עפעס וואס מ'האט געהאט און עס איז געווען באהאלטן, זאכן וואס מ'האט לכתחילה נישט געהאט. מ'קען מעלה זיין, מ'קען אנקומען צו אזעלכע ניצוצות, וואס אן אנקומען צו די פלאץ וואלט מען נישט געקענט אנקומען צו דעם, וואלט מען נישט געקענט דאס מעלה זיין. אוודאי מען וויל נישט גיין דארטן לכתחילה, א מענטש בעט אלטע ווי איינער לא לידי נסיון, טאר זיך נישט אריינלייגן אין א מקום סכנה, אבער אויב השגחה פרטית איז מען דארטן אנגעקומען, וואס איז די תכלית? די תכלית איז אז מ'זאל קענען דארטן אויפטון און צוקומען צו אזא הויכע פלאץ וואס מ'וואלט נישט געקענט אנקומען, אזוי ווי די חילוק פון א בעל תשובה מיט א צדיק. א צדיק דינט דעם אייבערשטן אין א גלייכע וועג, ער גייט נישט צו אזעלכע ווייטע ערטער. וויפיל קען ער אנקומען? צו א געוויסע דרגה וואס א צדיק קען אנקומען, אבער א בעל תשובה, איינער וואס איז נעבעך אנקומען צו גאר ווייטע ערטער, און דארטן האט ער געקענט זיך איבערמאכן, דארטן האט ער געקענט דורכשוויצן, דארטן האט ער געקענט מעלה זיין די ניצוצות, איז מקום שבעל התשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, א צדיק גמור קען נישט דארטן אנקומען, קען נישט דארטן שטיין, ווייל דער בעל תשובה קומט מיט זיך, ער נעמט אזעלכע זאכן וואס נאטירליך אן אנקומען צו די ווייטע פלעצער קען מען נישט האבן, איז במילא יעדע איד אז ער גייט דורך א שוועריקייט, נישט נאר אויב מען גייט, לכאורה גייט מען דורך שוועריקייטן, דארף מען האבן כסדר די צוויי תנועות, די ערשטע תנועה, דאס איז טאקע די אנהייב, אז דאס איז נישט די פלאץ וואו איך וויל זיין, איך וואלט געדארפט זיין אין א בעסערע פלאץ, איך וואלט געוואלט זיין אין א בעסערע פלאץ, די ווייטאג אז איך בין נישט וואו איך וואלט געוואלט זיין. אבער דערנאך, איינמאל מען האט שוין די געפיל, דארף מען זיך אריינטון, מען דארף פאוקעסן, וואס וויל די אייבערשטער פון מיר אט דא אין די פלאץ וואו איך בין יעצט, ווי אזוי דא אויף די פלאץ, דא אין די שוועריקייט, אין די נישט גוטע מצב, ווי אזוי דא קען איך מגלה זיין אלוקות? ווי אזוי דא קען איך טון א מצוה, עפעס א גוטע זאך, איך קען מעלה זיין אט די ניצוצות וואס זענען דא אויף דער פלאץ? די שיחה איז א געוואלדיגע געוואלדיגע שיחה, ס'איז דא נאך אסאך פרטים וואס כ'האב נישט דערמאנט, ס'איז געדרוקט צוויי מאל, איינמאל אין לקוטי שיחות חלק ה, עמוד פֿיר הונדערט נײַן און פֿופֿציק, אין איינמאל ליקוטי שיחות חלק טז עמוד פֿיר הונדערט צוויי און דרײַסיק, עס איז כדאי עס דורכצוקוקן, דארף נישט העלפן טאקע אז מען זאל בכלל ארויסגיין פון די שוועריקייטן וואס מען איז, אבער ווי לאנג מען איז נאך אין די שוועריקייטן זאל מען טאקע מצליח זיין צו דארטן טרעפן דעם אייבערשטן, דארטן מגלה זיין דעם אייבערשטן, נעמען די ניצוצות פון דארטן און עס ארויסברענגען און עס מעלה זיין, ביז אז ווען משיח וועט קומען טאקע און זען די געוואלדיגע געוואלדיגע מעלה פון אט די אלע שוועריקייטן וואס מיר האבן געהאט גוט שבת.